Ике чабата бер кием, ике шалкан бер тиен. Татар хатынының бар белгәне күлмәк тектерү дә кием. Матур итеп киенгән, үз-үзенә игътибарлы хатын-кыздан да матуррак кем була аласың? Аларга карап без бары тик сокланабыз. Менә мин. Озынрак булган, кыскартырга. Федор Андреев ательесына мин дә зур йомыш белән килдем. Аны Чалы Юдашкина диләр. Исәнмесез. О, Гөлдәния дә монда икән, исәнмесез. Гөлдәния дә. Еш очраша башладык әле инде соңгы вакытларда. Концертларыңа күлмәкләрне шушында тектерәсеңмени син? Тектерәм инде, монда да, башка җирдә дә, алар гына да өлгереп бетәрми, но бик күп күлмәкләр тектердем инде. Ремонт, ну, егерәбез дә киләбез, беркайчан тагын теге каршы килмиләр, тиз-тиз эшләп бирәләр менә сораган. Рәхмәт, рәхмәт. Әйе, рәхмәт аларга. Яхшы тегүче табу бик авыр, бигрәк тә артистларга үзәк күлмәкләр дә күп кирәк. Шуңа күрә ул Кеше дә булмаганча кирәк. Кеше дә булмаганча кирәк. Әле ул Магазинга кереп сайлый башласаң да, бик авыр процесс ул. Караганда гына, ай, күлмәге матур икән, ямьсез икән дип каравы җиңел. Ә син нишләп йөрисең соң әле, Илсөя? Кыш җитә бит, Гөлдәния. Урамда салкын хәзер. Кышка нинди дә булса берәр пальто тектерергә иде. Ярый алайса, сез сайлагыз. Минем инде тагын эшләр көтә. Ярый, шуңа күрә эшләр күп. Рәхмәт сезгә дә гел. Илсөя, нинди җилләр ташладың син монда? Менә теге юлы тектергән Плащ яз көне бик матур булган иде, әйме. Менә кыш бит урамда. Берәр пальто уйлыйк инде синең белән. Синең киңәштән башка булмый. Нинди фасоннар, нинди тукымалар тәкъдим итәрсең микән? Пальто кирәкме или тун кирәкме? Кыш дигәч инде мин тун күз алдына китерәм. Мин әле ансын теге ныклап берсенә дә тукталмадым, синең киңәшеңә ышанып килдем. Төгәл генә уйламадың. Әйе. Шулай да синең теләкләреңне искә алып башларга кирәк эшне. Кыш булгач инде ул мехлы да киясе килә, әйме? Җылы булсын. Ну, Алайса мин тәкъдим тәкъдим итәр идем э, мех белән тегелгән күн пальто. Күннән эшләнгән настоящий итальянский күн. Мехны инде үзең сайлыйсың. Канадский бар, финский, итальянский, безнең үзебезнең Россиядә эшләнгәннәре дә бар. Әйе. Норка өстенрәк күрәсеңме, озынрак ме, йонлы мех өстенрәк күрәсеңме, кайсы күңелеңә? Миңа калса озынрак мехлы матуррак булмасын икән? Озынрак мехлыдан менә монысы чернобурка дип атала, огневка яңа яңа фасон. Төлке, менә бу төлке Канадада эшләнгән, безнең Россия төлкеләре сыера, сыера ярак төстә була, ә бу огненно-рыжий шитил меха. Любой э, төс тизес алып кайтырга була. Шуңа карап инде материалын сайларбыз көнне. Көнне караңгы төс тәкъдим итмим. Тәкъдим итәрем мин сезнең мин сиңа ошаграк төсләрне кара төстән инде туйдык. Кара төстән туйдык хатын-кыз буларак. Ашарак төс тәкъдим итәр идем. Менә болар бөтенесе дә күн. Менә моны кеше беренче тапкыр күрә. Бу яңа эшләнеп чыгарылган яңалык. Шул пальтога мин тәкъдим итәр идем сиңа шушындый селтәр итеп эшләнгән күннәрне ничек отделка ясарга бөтенесен башта решаться ителгәч инде бөтенесен обдумаем решим нинди фасон нинди отделкалар өстәп нинди Бик интересный кешедә булмаганча әйбер уйлап табар идек, мин сиңа шулай киңәш. Э, ә мондыйларны син каян таптың? Бик матур челтәрле. Буларны йөрим, Мәскәүгә, Мәскәүгә йөрим, Казанга йөрим, Түбән Новгородка йөрим, выставкаларга менә иртәгә бер көнгә чыгып китәргә торам. Мәскәүгә ВДНХга выставкага. э, международная выставка кожа меха текстиль йөрим эзлим табам сезнең өчен тырышам сезгә кызыксынам сезгә матур сезне матур итеп киендерәсе килә матур итеп күрәсе килә әле менә монда бер бик матурын күрәм мин менә бу тоже яңалык кашемир пәлтәләр бик модада бит инде хәзер бик э, югары бәяләнә ә бу чын күннән эшләнгән кашемир дип атала үзе шулай ук кашемир качествосына йомшак Җиңел һәм җылы. Моннан үзеннән тулы тулысы белән тулысы белән тегәргә була. Кешедә булмаган шәй бер була. Бик шулар булмыймы соң? Юк, юк, юк. Менә булары инде тоже яңа, яңалык, яңа гына чыккан товар. Италиядә эшләнгән шулай ук. Бу инде җылан тиресе сыман итеп эшләнгән. Җылан тиресенең бәясе, э, үзегез беләсез, бер, бер тире уже 1000 доллардан да артып китә. Ә бу сарык тиресеннән эшләнгән җылан тиресенә ошатып, бермә-бер Сыз һәм сыйфа төшендерү. Сарык терисеннән эшләнгән? Сарык терисеннән эшләнгән. Ә менә ничек аерырга мөмкин инде чыныннан? Чыныннан аны специалистлар гына аера инде. Аңлашылды. Сине елан Мин- терисеннән киенгән дип Мин уйлаячаклар. кибеткә инде. барып сөйлим икән, елан тиресеннән дип сатып Алдап алам инде. сатырга ла мөмкин. Алдап сатырга да мөмкиннәр алайса инде. Кышкы пальто булгач, Инде аның эче дә җылы булырга тиеш. Әйе. Обычный подклад кына куйганчы, менә мехтан эшләнгән подкладлар дигән итәрен. Бу Төркиядә эшләнгән сарык йоны, кыркылган сарык йоны. Үзе җиңел, үзе йомшак. Һәм дә Җиңел булсын. Һәм дә йомшак та, җиңел дә, сала да булыр дип ышанабыз. Менә монысы юкара, кыркылган бозау йоны, бозау тиресе. Монысы юкара. Моны инде Не то что подкладка гына, даже өст кием итеп френч тегеп җибәргәндә дә бик матур итеп чыга икән. Төсле варианты да бар. Зебра формасында. Монда юкмы соң? Юк. Монда юк. Зебра формасында хочешме, леопард формасында хочешме төсле вариантлар да бар. Ә менә боларны син ничек саклыйсың соң? Көе күбәләкләре дә бар бит әле. Син бит изгене алып кайтмыйсың, күпләп алып кайтасың. Курыкма, сетель продукциясе ул киедән дә Соклана буе уже эшкәртелгән. Кия кунмый, бер нинди куркынышы да юк. Мин сине тиздән өстә озынлыкта билли итеп эшләнгән пальтода күрәм. Синең фигураң матур, позволяет. Шулай ук мех белән бизәлгән булсын ул пальто. Һәм менә мондый детальләр э, э, булырга тиештер дип уйлыйм. Хәзер тиз генә мин сиңа фасонын әйтә алмыйм әле, уйлашырбыз, киңәшербез. Рәсемен ясарбыз. Үзеңнең дә тәкъдимнәреңне өстәп кертергез. Өстәп кертергез. Һәр хәлдә базарда сатып алган әйбер булмас, синдә генә бердән бер экземпляр булыр ул шәһәрдә дип ышанабыз. Кайда йөрисең инде син Илсия? Көтә-көтә арып беттем. Үзең балык ризыгы я өйрәтәле дидең ясарга, үзең әллә кайда йөрисең. Инде мин Әзерләнеп тә беттем, инде ясый да башладым. Мин бит пальто тектерергә бардым. Эскизларын сызгаладык, сайладык. Тектерүче янында йөрдем мин, үзебезнең Чаллы Юдашкинында булдым. Менә Илсөя, мин бүген яшелчәләр белән балык әзерләргә тәкъдим итәм. Ул бик тиз әзерләнә торган ризык, шуның өчен ул кунаклар килгәндә, кунаклар бусагада дип атала, аны бик тиз генә әзерләргә була. Аның өчен менә кызыл балык, безнең монда горбуша балыгы, аның филесе. Шушы горбуша балыгы янына кирәк булачак сыр, яшелчәләр, яшеллек, бәрәңге, майонез. Хәзер инде аны порцион кисәкләргә тигез итеп, матур иттереп кенә кискәләп чыгарга кирәк. Шушы киселгән балыкларны хәзер 15 минут, 10-15 минутка маринадка куярга кирәк. Менә шушылай матур иттереп аны шушы савытка салабыз, тирән савытка. Тәменчә тоз, борыч салырга кирәк. Хәзер менә шушылай иттереп лимонның согын сыгабыз. Бераз инде ботап, әкрен генә. Өстен каплап куеп торабыз. 10-15 минуттан безнең балыгыбыз әзер булачак. Балык маринадланган арада инде хәзер аның аңа кирәк булган яшелчәләрен әзерлибез. Әле бу арнада туй алып барырга чакырмадылармы соң? Чакырдылар инде Илсөя, чакырдылар. Менә җомга көнне э, кафеда Эмиль дигән кафеда тагын туй алып барырга кирәк булачак инде. Мой өстенә инде төбе тагында ныграк тәмнерәк булсын өчен без менә панировочный сухари сибәм. Хәзер инде монда балыкны тизәргә була. Хәзер һәрбер балык кисәгенең өстенә менә шушы Кыздырылган суган белән кишерне куеп чыгам. Мәктәптә ничә ел эшлисең инде? Мин инде мәктәптә 30 елга якын эшлим. Үзебезнең менә бу 54 гимназия ачылганнан бирле хәзер 21 елдан артып китте. Шушы үзебезнең комплекста 54 гимназиядә 21 елдан артык эшлим. Хәзер инде 3 катлам, хәзер шуның өстенә сыр сибеп чыгарга кирәк була. Хәзер инде майонез гына саласы калды. Балыгыбыз әзер. Хәзер инде 20 минутка духовкага тыгып куям. Хәзер мин шаурма дигән тиз генә бер салат ясап алам, чөнки монда бит инде бәрәңге дә бар, балык та бар. Аның янына күбрәк яшелчәләр кирәк була. Шуңа күрә бу шаурма дигән салат ул бик тиз әзерләнә. Менә шушындый э, савыт алып, э, аның уртасына Тавык ите салына. Менә шулай иттереп мин аны аерып куйдым. Тавык ботын пешереп, менә шулай иттереп җепселләргә мин аны аерып әзерләп куйдым. Ул булачак уртада. Бусы инде алдан ук әзерләнгән маркавча. Хәзер һәркемнең бакчасында кыяр, помидор бар, кишер бар. Бөтенесе дә инде үз бакчаңнан Булган ризыклардан моны әлбәттә бик тиз генә җиңел генә әзерләп алырга була. Путин премиясе алдым. Э, Россиянең иң яхшы укытучысы исеменә лаек булдым. Хәзер менә монда инде помидорны Яшеллек сибәргә кирәк өстенә. Салат әзер. О, балыгым әзер. Алырга була. Менә хәзер һәрбер кешегә инде салып бирергә була.

Алтын балык йөзә диләр иҗатның күлләрендә. Хоу! Шатлыкларым җанга сыймый балык ширткән көннәрдә. Балык ширткән көннәрдә. Шәп. Төгәллек безнең девиз инде ул. Төгәл булсаң, барышны да вакытында башкарып була. Чакырган урынга бармыйча калырга ярамый, бигрәк тә мондый егетләр каршылаганда. Синең бит сиренадың гына да ни тора? Заһир, без сиңа зур йомыш белән килдек бит әле. Менә безнең кулга шундый матур бер алтын балыклар турында шигырь килеп эләкте. Җыр язырга иде. Моны бары син генә булдыра аласың. Карап кара әле. Уңышлар телим сезгә, Гөлия, Лениза, Илсия! Күңелләргә хуш киләсез, Йөзләрегез нур сибә. Мына ки саларга була бит. Заһир, сез бүгенге көндә кайларда йөрисез? Ниләр эшлисез? Нәрсә белән шөгыльләнәсез? Бүгенге көнне мин кызлар э, өйдә, э, менә яңа гитара алдым. Быел Сабантуйдан Мәскәүгә барып, менә специально э, уктану алайма. Бик яхшы, матур, профессиональ гитара менә бу. Минемчә дә и артистлар яраталар менә гитаристлар. Мондый гитара булган чагында җыр үзе туа. Ә бу яңа гитарада бер яңа җыр туарга өлгердеме соң әле? Сез килер алдыннан Бәхет кошым дигән җырны эшкәртә дирем мин аны. Соңгы вакытта син Ринат Ибраһимовның төркемендә идең. Ә хәзер Мәскәүгә нишләптер бик сирәк барасың ахры? Сирәгрәк. Ну, барыбер без Ринат абый Ибраһимов белән дуслар. Иҗат дуслары сентябрьнең алдагы көннәрендә звонить иткән иде. Мисене тагы инде көз чакырырмын, белмим кайчан, но аның студиясенә барып, инде татарча альбомны әзерлибез Алла бирсә. Советлар Союзы заманында иҗат иткән коллективыгыз Саксык исемен йөртте. Барыгыз да Чаллы егетләре. 90 нчы елларда туган әлеге төркем ул инде бик данлыклы төркем иде һәм дөньяны шаулатты. Беренчеләрдән булып татар җырларын сез чит илләрдә күрсәттегез. Һәм инде халык җырларын рок аранжировкада эшләтүче дә сезнең коллектив иде. Хәзерге вакытта инде әлбәттә һәрберегез үз эше белән шөгыльләнәдер, саксык та инде тарихта гына калды. Шулай да аралаша аласызмы, күрешәсезме? Ну, саксык егетләре алар э, икесе э, Мәскәүдә.

Дип шундый сүз белән чыктылар, әйеме? Ә сезнең дә Саксык төркемен яңадан сәхнәгә күтәрәсе килмиме? Болай, мин үземнең йөрәгемдә йөртәм, бер егетләрне чакырып, берәр концерт куясым килә. Сез бит әле Англиядә Ливерпул сәхнәләрен дә гөрләттегез, шулай бит? Ливерпулдә булдык, дүртенче елда бердәнбер музыкантлар Битлз төркеменең сәхнәләрендә, алар уйнаган, иҗат иткән ниләрендә безгә менә Кудай насыйп итте, катнашып, җырладык. Ошады аларга. Россиядән бер төркем дә булмаган иде. Безне сразу проектка тыктылар алар. Максат куйдык, бер елда менә шул проектны эшләп, Битлз клубларда эшләп, Мәскәүдә, Мәскәү клубларында шулай тәкъдим итеп, ел беткәч, Ренат Ибрагимов мине чакырды үзенең проектына. Пока икегезгә